بہت طبیعت ٹھیک ٹرالی چھکا وے ٹرالی چھکا وے ٹرالی چھکا وے بٹی صاحب سوئی آ کھڑے ہیں بھانا صاف کرے دے کھڑے نو ہیں نہیں آج دی جمار نہ آئی وسا تین خود ہی صاف کرنے تے ٹرالی سی آ گئی ہے ٹرالی دے وے گوبر پا کے تے بٹی صاحب اور دوبارہ بال وے سن باہر سٹن واسطے موریا میرے آ گئے کیونکہ باہر نکلن دی کوشش کرے نہ پین میں کہ باہر نہ ونجو

حالانکہ دوستو میڈے کول بھٹی صاحب ہے چھوٹا بہرحال میکو آرڈر ایں کریندے یہ جیویں پتہ لگدے جیویں میڈے کول وڈا ہووے آدھے بھی تساں خود ونجدے بھانہ صاف کرو بہرحال اج میں ڈاکٹر صاحب کو آکھیم مہربانی کرو اے جیڑی ڈیوٹی ہے نا بھانہ صاف کرن والے بھٹی صاحب دے ذمہ لاؤ تے بھٹی صاحب سے اج پھس گئے تے بھٹی صاحب نے بھانہ صاف کیتے تے واہ باش وی آئی پی چمکا ڈیتے سی بھانے کو میں آکھیا تے اج کنے بعد اے کم تیرے ذمہ تھی گیا تے اگاں ڈیکھو اگاں کیا بندا سی تے جڑے جڑے دوستاں نے سارے چینل کو سی سبسکرائب کینی کیتا جلدی نال سبسکرائب کر گینے اوندے کنے بعد وال کنے پہ مزیدار ویڈیو شروع باکرا گوشت پکیا پہ کال ویڑے باکرا گوشت کتا اکے باکرا گوشت پکا پہ لسی نال روٹی نہیں جوان کو ملدی سویرے سویرے ناشتہ نہیں ملدا لسی نال جوان کھاندا باکرا باکرا بہت پیارا ویو سی ماشاءاللہ سی سورج دیکھ سکدے ہو ماشاءاللہ اپنی زمانے دے وچ بالکل آندا پہ تے اوندے کنے بعد سی گندم وغیرہ بھی ماشاءاللہ سیٹے شیٹے نکلدے پہ دیکھ سکدے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی

اور تو کو میں باہر دا تو کو ویو تھو دے چیک کرواواں ماشاءاللہ دیکھ سکدے ہو کتنا پیارے پیارے سی تو کو درخت نظر آندے پن او جڑا بہار دا موسم ہے ماشاءاللہ اے چار چندر لا دیندے جس ٹائم بہار دا موسم ہوے خاص کر تے خاص کر جڑی دیہات دی رونق دیہات دی زندگی تا آہا ہا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑی ساڈی وستی دی جڑی پہچان ہے او صرف مسجد ہے اچے مینار والی مسجد ماشاءاللہ سی دیکھ سکدے اچے مینار سی تو کو نظر آندا بہت ہی ماشاءاللہ ساڈی خوبصورت مسجد السلام علیکم چاچا خیر ہے جلدی ہے سین ہے دوستو کہ حالی تک اسا دکان تے سی کہنی پہنچے کیونکہ ساڈا دل تھی گئے اج امرود کھاون دا ماشاءاللہ ہی ٹائم سی اپنے آ گئے ہیں چھوٹے جے فارم دے وچ ایتھا امرود وغیرہ تو پتہ ہے کئی دفعہ تسا ویڈیو وغیرہ ڈٹو سی تے ایتھا مالٹے وغیرہ بھی ہیں ماشاءاللہ مالٹے ہی ٹائم تک کوئی نہیں مگر لیکن ماشاءاللہ جڑے امرود ہیں نا امرود ہی ٹائم کھڑے ہیں تے آ گئے ہیں ماشاءاللہ ہی ٹائم سی اپنے باغ دے وچ تے امرود بھی تواڈے سامنے کھڑے ہیں تے امرود کھڑے تاں ضرور ہن بہرحال ہن کچے تے کوشش کریندے ہیں کہ تھوڑے جھیں امرود ویاں تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے پکے کچے پکے ہوون تاکہ کوئی کھانی چس آوے بہرحال میکوں نظر نہیں آندا پیا کہ ساڈی قسمت وچ ہن اسلے وٹے تے ہی وجہ کنے ساکوں نظر دے نہیں پے کہ ساڈے واسطے امرود پکے کھڑے ہوسن ماشاءاللہ پر لیکن کوشش کریندے ہیں اے اے شاید علی گالے امرود ہے سی نہیں اے وی کچا ہے ساڈی قسمت حالی لکی کوئی نہیں کیونکہ ساڈا چینل بھی حالی تک رولے چ ہے ساڈا چینل حالی تک اگاں نہیں ودھدا پیا تے ہی وجہ کنے ویوز بھی اچھے نہیں آندے پے تے ہی وجہ کنے تہاکوں ریکویسٹ کئی دفعہ تہاکوں ریکویسٹ کریں کہ ساڈی ویڈیو کو فل واچ کیتا کرو ساڈی ویڈیو کو لائک ہی کیتا کرو ساڈی ویڈیو کو شیئر بھی کیتا کرو تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی اے امرود شاید علی گال یار اے بھی کچے بہرحال اے کوئی پرندے وغیرہ نہ سی متھمارے چلو بہرحال ویو چیک تھی گیا ماشاءاللہ آ تے انجوائے کر گیتے تھوڑا جیاں تے ہن چلتے اسی موٹر دے موٹر تے تاکو ویو چیک کروینا ماشاءاللہ اج موٹر چلی کھڑی ہے دھوپ ماشاءاللہ بڑی تیز ہے الحمدللہ سورج اپنی فل ہی ٹائم جوانی دے وچ ہن چلتے ہیں موٹر دے تے موٹر تے دیکھتے ہیں بھی پانی اج فل مقدار وچ آندا پے یا کہنی ہے دوستو سارے نال راسو

کہ جیویں پیٹر چلیا کھڑا ہووے۔ اج ماشاءاللہ موٹر جیڑھی ہے نا اج جوانی دے وچ فل ایکوں مستی ہے تے فل پانی وی فل فل نکلدا پئے ڈیکھ سکدے ہو ماشاءاللہ تے پیارا ماحول سی چیک کرو ماشاءاللہ۔ باغ وی تہاڈے سامنے سی جیڑھے چھوٹے بوٹے ہن نا تہاکوں پتہ ہے میں کل آلی پرسوں آلی ویڈیو تساں ڈیٹھے ہوسی کورے دی وجہ کنے جیڑھا نقصان تھے ساڈے خاص کر جیڑھے باغ کوں جیڑھا نقصان پہنچے یقین کریسو ساکوں پتہ نی کتنا جھٹکا لگے۔ سامنے تہاکوں جیڑھا بوٹا نظر آندا پئے امب دا اے ڈیکھدے پئے وے پتے بالکل ہی سڑے کھڑے ہن۔ تے دوستو دعا کریسو کہ جتنا وی جٹ حضرات ہن جتنا وی ساڈے علاقے دے کسان ممبر ہن اللہ پاک انہاں دے ساریاں دے مشکلات آسان فرماوے۔ ایں دعا دے نال ویڈیو دا کرے پے تہیں اینڈ۔ امید ہے کہ تہاکوں ساڈی ویڈیو اچھی لگی ہوسی۔ اگر تہاکوں ساڈی ویڈیو اچھی لگے ساڈے چینل کوں لازمن سبسکرائب کریسو بیل آئیکن آل تے لازمن پریس کریسو تاکہ ساڈی آون آلی نویں ویڈیو تہاکوں جلدی نال میسر تھیویں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو انت تب تک اللہ حافظ۔